Oh, nikech idwa mako dhoga. Aseneno ka ka ng'ang'a stima ochwado motwo. Mano ochwade mana ka kodhi opie sitima gi ume kata winji. Sitima pie. Donge niwinjo kiwacho niya, tem kata jok wetimori ni romantic. Nikia ni neno gik moko ma wasunge timo nikia ni

Huwag manuli, gobrech. Dongo bile ot sani inji nitie ot awe ot. Owacho ni
odwaro ang'o? Dhawo bo dhawo.
Dongo dhawo. Ok onyal dhawo.
Dhawo bo dhawo ni yawo thum matek.
Ah, mago bwana, mago gik ma ok abi keto da bwana. Mago maga tuwe ma joplod. Ah, inti dwa hero ga koko ahinya. Kwani ok inyal winjo ga thum kata mene loton. Koko mane? Bwana dang ibed gi wendo ka secha ki mondo mi ji ochikiti gi gik ma wacho gi wenda. You must be con. Kida wuoyo gi wendo nade gi kimoro thum ka kimoro no. Eh? Idwa wuoyo gi wendo nade kimoro thum ka kimoro na wangi no. Tukiketo rege, kasu rege dhi mbele. Nyocha awinjo ni nitie ojende moko ma onge tich area ka bwana ne gin gin kidonjo gi wendo bwana to gi record. Gi record ang'o? To gi record movement su. Awe ni wacho ni gi record video. Ae eh, video manade manago dho ng'ato marach. Be niwinjo kama ne Jet Li oduogo gore gi tiche? Kare tiche gima nodhi ochwanyogi gi tiche ni tiche ne nigi nyare moro kia ni nyathi watne mono kia nang'o nyako moro kanyo mm. to koro kaka ne ng'acho biro tren kacha mm. to eh?
tiche nyaka ne dag gi nyako jomage tiche miwuoye e ma wacho ni giwacho na guku ke class ni ande ni gindika noise makers pile pile adhi anyiso jopuonje staff room adonje kaka adonjo ne staff room ni to jopuonje wote Aneno ng'ama ne ndiki. Tok monitor.
Monitor lizard. Monitor ok monitor lizard. Disit mo gi school. Monitor mar school. To kagone mbaka, ya to kare maka gone gi mbaka mane? Aya koro ndiki oteri nyingi. To odhi openji ni young man. Ng'eni jo ng'eni jopuonje nyaka luonge ni young man seche ma giwuondre ni. Giluongo boys ni young man. Ehe, ni koro ni mano igi owang'. Kaso tinde tinde miwinjo ka ng'ato daluonge ni boys. Ah, mago to walo. Ipenja ni young man, why are you making noise in class? Tangiso gi maber ni ya jothuru. Kama eh, the way of my rest. Ah, ah we wacho kisungu. Apimo ni mbaka ti wacho kisungu The way you are raised, mage tangogi. Akono gi niya, ni, ni kaka ka, an kaka familia wa kaka kane kane baba miya baba jonyuol na miya fees nong'isa ni nyathina ero koro waineno ka wamiyi mone odong' te dhi somo go to somo matek Nyathina somo matek. Mane gima pod achako abiro ne gi buge sikul naketo buge nasomo mos.
Koro in nisomo ga matek. Eh, to mane tabiro yuda kaso wacho ni ni- ni- na- na- na- na baro Bwana, wich. mano adwa. Bwana wuoyo matek. Sani. Ah, ah, sani dong giwuowa ma fine. To
Just Dong mano imagine- ne chon. yawa nyiri. no gima timo ni chae ma- ma- manyisi ni kaka wajo ni gumusuno ni golo mane mane jo bana this is not fair it is not fair awinjo ni nyiri chamo fair Nyiri mage.
ok nyiri mabiye gine slip over
Tok mane fo apenji ni dwaro ne nyako fair to ing'e ni ok odhi biro. Nyako moeri dong poi. Nyako moeri poi, poi apoya ka osepenji ni in kanye to itang' atang' ing'eyo obiro. Ah, Eh, mano nonge kaka nyiri to limo mawinjo gaji. ni awinjo ni rach rach ng'iyo gi pol, ni polis ok ny- ok onego bed ni bedo girlfriend ni kata boyfriend ni. Mano onge Ni en chik. osiko mana osiko mana osi- osiko mana ni ni, ni ne gin e patrol kamoro to oneno ni mondo ra omosi. Idwa bi da umo sigo pengo gi polise moko.
Dong ope opengo go dong nitie jom jom igogo.
Kwe ta penje gimoro kose dich.
Ah ok adich. Ibani yande. Mm. Chieng' moro ka chieng' moro ka jok madai ni madho kong'o e, e, e, ok blo dwa ka kende. Mm. Ato nyocha nyanya kong'o nikech nan gi bas. Bwana ni winjo. Atinde ah, ti donje kong'o mopek.
Eh? Tindi mer. Ah, ah, awacho ni. Kata kia teka nyicha winjo ka complain, nyicha winjo ko dhao.
Adier. Hey.
Ah, pia teka mane kwa koko do mpaka chieng' moro embena winjo no mer, ungisa ni ni bwana onyulo. Adier ayie ni piny rundo re bwana. Chieng' moro bwana piny luoro ro mer, chieng' onyocha na an gi ang'ova kama bedo piny kama. Dwi ya luoro luoro kama. Heno wago mpaka mwa nyero apimo ni mia. Awinjo niya, ni ni ni ni ati ni chieng' moro ni chieng' moro ni chieng' moro ji ji joma madho kong'o gi ni nibiro chiewo komer. Ni ichiewo kata after two days iyudo ka kong'o dagi wuok e wiyi. Pod ichiewo kiwang'. Eh bwana mano da ng'a- mano da ng'ato hinyre manadeno bwana. Ni wang' two days.
Ii.

So that's that is the the true. Idong mane 2500 manari yugo cha. Wow, mikazo wa malichi ni dweni ni dweni. Eh bwana kazo to wa mere kazo wanu wadwa cha ni wachanya kwa cha. Ngeni ni ngeni na goli kanye.
Chino ni mer. Nani kanye? Ni na goli kichana.
Hili yabo. Adong ni chana mboga mane joka lawi malichi. Oh, chana mboga ni tena kango miero ka wacho ni bwana kurutu. Tongwe. Ni nyaka nyoche ni dhi nyon kudu ni Mombasa. Ni lal.

wacho
ni umoja ni estate utengano ni setbook eh mano to wacho nango kamano to dong umoja en estate kwani kia umoja umoja ina ko ikia oh umoja ina ko ange lakini methali wacho nango methali wacho nango methali to wacho nango methali achiel achiel ma dong mano koro methali wuoyo gi jo umoja methali achiel achiel ma wiyo lengre mano mano bukore ni mtoto alekililia wembe mpe nyathi kaywago wembe timiye odwa lielo gang'o okay kare idwa miye odwa timo gang'o Ah, okay.
Maana ukuwe wembe. Ukuwe wembe ma wembe.
Eh. To nyathi samoro nyalo dwaro silaha. Wembe ing'e ni en silaha. Magi tim ang'o? To nyathi nyalo kata dwaro dhi skul. To silaha idhi timo. Dong' mane wembe mobiro ng'ado godo piny.